Jo, ech begréissen iech dann emol an eng Kéier zu eppes wat net maache kann. Art Lux heescht. Ech presentéieren iech elo hei déi 20 Minutte laang ee Video vun Arms, dem Global Test Punch. Dat war elo zwee Bioen de Weekend, dat war elo Enn Mee an Ufank Juni wou dat war. Elo de 16 Juni kënnt dat Spill freides eraus an um 17 um Gaming Kaff kann een dat do spillen. Mir maache lo mam Spring Man e klengt Tutorial hei fir d'éischt. Kucke mer eis déi ganz Saach un, wéi een dat muss unhalen. Also et ass wierklech, Nintendo gëtt engem Fighting Game, ech betounen Fighting Game, zwee mol d'Méiglechkeet, also souguer véier Deeg, eng Testversioun, eng gratis, erofzelueden op der Switch an d'Leit kënne se eben uspillen. A wéi der elo hei gesitt. Mat den Joy-Cons hin an hier fuchtelen. Ech maachen ee bloe klenge Fazit zum Ganzen hei an Dir gesitt elo hei een Casual Gamer dee fir d'éischt Kéier dat Spill uspillt an ech hunn déi zwee Weekender duerchgespillt. Ech probéieren elo dat Bescht hei iech e bëssen do de Fazit dovun ze ginn. Et ginn och Nodeeler, also och wierklech negativ Argumenter fir dat Ganzt, mee am Groussen a Ganze sinn ech awer optimistesch, well elo gesitt Der hei riets, lénks, riets, lénks, elo ginn hei d'Schléi emol ausgepaakt. Ech maachen ze. Beaerlech do. Den ech probéieren ech och e Charakter ze weisen deen et an der Demo Versioun hei gouf an eben och all Feature deen et gouf iwwert déi zwee Weekender well iwwert den éischte Weekend an den zweete Weekend goufen Differenzen an do gesitt eben hei elo nach am Background lafen dass een dat ganz nokommentéiert well et kann och deffen dat heescht kompetitiv ass dat Spill awer e bëssen ausgebaut an da gëtt et och eppes ewéi eng Spezialfäegkeet dat ganz Gielt an der. Mee se just nach treffen, vläit kënnt et nach um Ufank do, mee soss war et alles ok. Ech kréien awer gutt gesot, mee jo, esou ass dat. Mee ech muss awer éierlech soen, ech hunn och den Titel Gefuchtels et genannt, well dat Ganzt huet mech eben och un d'Wii-Spiller erënnert, Wii Sports a sou. Maja, mir géifen elo eben hei den éischten Tutorial hu mer gepackt. Elo gëtt e klenge Battle nach géint de Computer gemaach, an nom Computerfight, nom Battlefight, also nom Battle géint de Com, Geet an déi grouss Online-Welt. Voilà, kuckt mech schonn eng Éischt an d'Schnëss. Also Dir mierkt, sou einfach ass dat Ganzt net. Mee jo, et ass awer gutt, d'Manéier, wéi se dat do erëm probéieren de Leit bäizebréngen. Well Arms ass jo awer och e Spill, wat bis elo keen Virgänger richteg hat. Ausser wéi ech elo vläit sot, Wii Sports, Box Fights mat dem Micran vläit besse verglach, mä mee och trotzdem mat all deene Features wéi der elo gesidd hutt. Pro Hand kann ech 3 Saachen auswielen, an dat schonn an enger Demoversioun. An well dee Wegtei ass mäin Haaptpunch fir ëmmer do sichen ze kommen mat deenen zwou Hänn, dat wäert ech méi oft maachen. Dat ass wat ech am léifste maachen, wäert warscheinlech och net kompetitiv do vill Chancen dobber hunn, mee et gefält mer eben am beschten. Voilà, do hu mer elo erëm e gudde Schlo hikrut. A wéi gesot, ech hunn déi ganz Zäit, wann ech déi Musek do am Background héieren, Rio 2016 am Kapp. Ech weess net, wéi et Iech do ëmmer gaangen ass. Mä jo, mir hunn elo hei elo den éischte Fight géint den Helix, heescht deen aneren. De Glubschaini nennen ech e mol einfach. Voilà, Dir gesitt elo hei eng Kéier och, ech hunn ëmmer jeeweils pro Hand dräi Méiglechkeeten. Elo hei an der Demoversioun, mee An der Full Versioun, also Vollversioun, kann een dat och alles ëmstellen, mee 99 Sekonne pro Fight, an et ass ëmmer e Best of Three, also kompetitiv huet et eng Zukunft. Ob et awer erëm vun de Leit ugeholl gëtt, ass eng aner Geschicht, ech weess et net. Ech fäerten ganz, dat geet erëm an d'Box, zemools fënn ech eis Lëtzebuerg Community, ech nenne se mol einfach Fighting Community oder DBU Community, Un Éier hunn déi kuerz a knapp gesot, Et ass kee Fighting Game. An ech weess, dir gesitt elo hei déi ganzen Zäit dat Ganzt mat mer. Ech grad elo hei mat där Ult. Ass dat kee Fighting Game? Ech mengen, dat musst der och eng Kéier an d'Kommentarer schreiwen. Ech fannen awer schonn grad, bon, kann och sinn, datt ech absolut keng Anung hu vun Fighting Games, mee ech ginn léiwer un arms wéi u Spiller wéi Tekken oder Street Fighter, déi ëmmer monoton sinn. An hei wäert ech iech elo beweisen an den nächste Minutten, wisou dat Spill eng grouss Ofwiesselung hat. Voilà, emmer déi schéi Widderhuelungen nach, patsch patsch an domadder hätte mer den 2-0 am éischte Fight hei gerappt géint e Computer. Dat war dann de Swingman. Ech hunn un dech versprach, ech wäert all Charakter eng Kéier duerchhuelen. Ech hunn eng Stonn opgeholl gehat am Ganzen. Voilà, mir gi lo an de Standardkampf. Kann och mat zwee Spiller maachen, ech hat leider keen zweeten hei zur Dispositioun déi zwee Weekender. Duerfir gi mer lo mam Ribbon Girl dann an de Fight, an de Kampf. An déi Ädel och. Dat ass gutt gemaach. Dat do sinn d'Lobbyen. Déi kënnen herno bis zu 20 Leit an Obhut huelen. Dat ass och zimlech interessant. Ech wäert den awer, dat dat vläicht erëm vun der Leitung hier vun der Switch hier an d'Box kann goen. An si hu och annoncéiert, 2018 kënnt eréischt déi bezuelten online. Ech hunn e bësse sou eng Anung, dat se. wierklech hir Grënn fir dat erëm hannen zeréck an net am Hierscht bréngen. Da sinn ech och wierklech, ech sinn ëmmer Nintendo Fanboy gëtt definéiert, mee ech hunn do esou eng Anung wisou dat no hanne geréckelt ginn ass an dat ass keng positiv. Och wann d'Ribbon Girl hei e bësse ronderëm shakt. Mä jo, Dir gesitt elo hei, Verbindung wird hergestellt. Et ass net esou evident. An jo, déi aner Konsol äntwert net. Dat heescht, et sinn ëmmer déi aner, déi Schold sinn. Da krute mer schonn hei en éischte Feelercode. Mir probéieren nach eng Kéier mam Ribbongirl. Dat ass jo dann den zweeten Main-Charakter vun deem Ganzen. Déi zwou Arms kann een och wierklech soen, si hunn an enger Direct annoncéiert, Dat nach DLCs erauskommen mat Fighters an Waffen etc. Voilà, mir hunn der lo hei eng Lobby fonnt, sou gesäit dat hei aus. Hunn ech perséinlech fonnt, iwwerrascht. Voilà, mir ginn hei an den éischte Kampf emol nach des bëssen eben nokommentéiert dat Ganzt. Ech hat och leider méi eng Ahnung wéi ech dat maachen, ech hunn wierklech just zwéi, véier Deeg gespillt. Mir spille géint Twintelle an Twintelle ass wéi gesot eppes ganz spezielles, nämlech dat gouf et just den zweete Weekend am Ufank Juni wou en dat konnt spillen an et geet lo eben hei lass. Wisou se dat eréischt den anere Mount aner Weekend erausbrongt hu ech wahrscheinlech fir d'Leit besser ze motivéieren, Commande spillt déi zwee Weekender, voilà, an esou gewënnt en all e Match, d'Verbindung ass wech gefuer, dat wollt ech och eng Kéier weisen, haha, an domadder hu mer och dee Fight mam Ribbon Girl, also et ass Gefuurtels och mat him, net vill aneschters gewiescht, an jo, leider hei och en Errorcode krut, also och wierklech do wëll ech och net elo hei eng schéi Welt iech presentéieren, mee elo 7 Minutten Opnam an ech hu wierklech. Eréischt géint d'Bots gespillt an esou. Mir ginn elo Twintelle huelen an da weisen ech iech nach dee Charakter deen elo just am Ufank Juni gouf, nämlech den drëtten an de véierte Juni war dat an déi aner waren Enn Mee, dat waren da 7 Deeg, de 27 an den 28 dee Moment. Voilà. Mir kucken elo e Kampffight ze kréien. Voilà, mir kréien den David an de Leo nach en Backhold. Deen do muss wahrscheinlech nokucken, an dass eben zu zwee Spiller kann och an déi Lobby goen. A mir gesi lo de Match Twintelle géint Ninjara alias David. An ech hat hei de Problem. Ech weess net wéi et iech elo geet, mee ech hat meng Konzentratiounsproblemer an och wann ech hei elo nokucken, zu Intel, holy moly, also do méchs de Street Fighter 5 jo awer richteg Konkurrenz oder och sou Dead or Alive Spiller, do kënnen d'Fighting Leit sech awer net net bekloen, dat se hei och Saache kënne kucken. Mee bon, mir kucken eis de Match elo un, also zu Intel, dat huet net datt et seng Hänn benotzt, mee dat huet esou staark Hoer da wéi et ausgesäit, dat mat Heale ka kämpfen. Natierlech muss een sech do, je kann do nofroen, Wéi zum Däiwel een déi do Hoer sou kann hin an hier beweegen, ech wëllt léiwer net wëssen. Dir kënnt et jo och mol an d'Kommentarer schreiwen, wat dat fir eng Logik ass. Ech hu misse schmunzelen, mee ganz éierlech gesot, ech hat meng Aen dee ganze Kampf heiansdo e bësse wéi anescht, well, jo, Dir wësst Bescheed, ne? Eieiei, Nintendo, an dat soll ab 6 Joer fräi ginn, ech weess et jo net. Maja, kuck elo hei, wann ech seng Fäegkeet do aginn, dat ass, gesäit zimmlech interessant aus. Ech hunn och probéiert, ëmmer hei aner hat Waffen ze huelen op déi jeweils Hänn, besser gesot bei him sinn et den Toer. D'Twint hat wéi gesot no eng Kéier, dat konns de just dee leschte Weekend elo untesten. Fannen ech awer gutt dat se och zwee Weekender bëssen eppes aneschters erabréngen. Dat hu se zum Beispill bei Splatoon jo just ee Weekend gehat an ech hoffe elo mat der E3 dat Splatoon vläit nach e Global Testfire kritt an domat ass de KO an holy moly dat sinn schéin Aussiichte fir Nintendo beim Gefuchtelz. Ja, ja, Nitendo ewéi Nitendo, do ginn se de richtege Wee. Nach e bëssen en français hei, Twintel huet also franséisch Originnen. An esou ass dat. Dee Fight hätte mer dann och gemeeschtert. Ech hunn nach elo eng Kéier direkt geholl, well mech dat, ech hunn dat do jo elo opgeholl gehat, direkt den Ufank, an ech hu gemierkt, Wéi, Twintel, dat seet mer awer elo nix. Mir ginn elo emol d'Mechanika spillen. Bei deem wackelt och eppes ronderëm, mee dat wäert net esou interessant si wéi beim Twintel, dat soen ech och elo riidaus. An heibäi weisen ech elo wéi en CW-Zweefight ausgesäit, nämlech Orange géint Gréng. Déi grouss Lëtzebuerg Community giff elo soen, dat sinn Orange géint Gréng Fighters just an engem Armspill, mee ech weisen lech awer dat do vill vill Variatiounen ginn. An wann ech hire Fighting Game, sinn ech bëssen iwwerrascht gewiescht fir och schonn enger Demo Versioun esou vill erauszegeheien an et wäert nach vill vill aneschters ginn. Sou hei gesitt der elo en CWC Battle, deen ass e bësse méi chaotesch, mee et ass och déi Méiglechkeet. Ech si mer elo net sécher ob ech. Et och an de Video geklackt hun, mee et gouf och d'Méiglechkeet dat een eent géint eent géint eent konnt spillen. Sin ech perséinlech kee sou Fan dovunner, well dat ass des bei 3 ass emmer een zevill, dat ass meng Attitude déi ech do hun an sou ass leider dat. Dir mierkt och hei, ech gin him bessen do an de Face mëttlerweil an ech hu vill Damage scho gefriess. Dat gëtt also lo interessant, eieiei, also et ass. Zimlech chaotesch de ganz Quête am Ufank. Voilà ech si lo KO gaangen an da mierkt der och eng Kéier da verschwannen verschwannen ech och. Dat wollt ech och eng Kéier am Video hei beweisen. Da mierkt der dann och sou Felder an et ginn och Items do gi se elo erëm opgeheelt an jo hatt huet leider meng Kompratioten huet keng Chance méi déi zwee. Dat war op meng Kap gaangen deen do mam Mechanika ass et net sou gutt gaang. Dann ass natierlech och d'Fro all déi Waffen déi se do hunn ginn et do Vir an Nodeeler? Ech weess et och nach net. Also wéi gesot, mäin Team, do, do ginn et och déi Währungen. Mat deene Währunge kann Jenke ka Zaup agoen, kanns de Saachen elo fräischalten. Mee dat ass alles eréischt dann zum Schluss ze gesinn. Sou, mer gi elo eng Kéier mam Master Mummy et probéieren. Dat ass och e ganz coolen, Dir gesitt et hei. Den erënnert mech un iergendee Monster, ech weess elo net, ech komme net op den Numm, mee jo. Also dat, ech hat méi Spaass an der Lobby déi ganz Zäit do déi Musek ze maachen, déi mierkt och d'Leit haten dat och wierklech. Mee vun de Sympathiepunkten hier huet Armster vill vill gewonn. Ech war ufanks och skeptesch dat et e Spill dass dat fir an d'Poubelle géif geheit ginn, mee wann et ugeholl gëtt hunn ech d'Impressioun dat am Gaming Café och vill Spaass kéint do entstoen. Et ass wierklech déi grouss Fro, ass d'Gaming Communauté net sech do ze schéin dofir a soen se, heh. Ech maachen e bëssen Verglach mat Puyo Puyo Tetris, dat ass och bëssen an d'Box gaang. Voilà, den, den Grizzly huelen ech mol nach wech an ech huelen den Ninjara dann eng Kéier eraus, well ech mierken hat ech kee fannen, obwuel do 3 Leit ënnen och näischt ze dinn hunn a sech langweilen. Dat ass natierlech alles eng Testversioun nach dat hei. An elo gi mer ins Schwarze, dat hei do weisen ech dann och eng Kéier wéi dat ausgesäit. Dee ganze Modi, also dat ass och ins Schwarze, do muss de dann däin Eent fir Eent normal, Gétt Min Min hei, Ninjara, deen ech jo gewählt hunn. An do kann ech och wéi gesot meng 3 Waffen auswielen an lo kommen eben esou Schutz, nee net esou Placken, ech kommen net méi op den Numm, dir wäert wahrscheinlech direkt wëssen, mee déi kennt een och vun Nintendo hier schonn déi Plaketten, alles dat ass alles wéi gesot kee Problem. An déi mir eben d'Zil ass et déi ze treffen an deng Géignerin bëssen nach eis der Gefecht hei ze bréngen an jo. Elo fir den Ufank, ech hu mech elo ze schlecht geschloe gehat, mee trotzdeem et wäert net gutt ausgoen dëse Kampf mengen ech, well ech hat hei de Problem, ech hunn d'Joy-Cons bësse falsch gehal an duerfir konnt ech mech da méi riets a lénks beweegen. Dat ass eeben och dat Ganzt eng Global Test, Global Test Punch och fir mech gewiescht, eppes Neies fir mech. Et sinn eebe keng Wiimanten, wann et, wou s de konns einfach fuchtele wéi Sau. Hei muss de och bësse säitlech schaffen an Ech muss mech dru gewinnen. Ech sinn awer och éierlech, ech hunn och déi Versioun probéiert mam Pro Contoller, ech hunn d'Versioun probéiert mam Handheld iwwer déi 4 Deeg an ech muss och idaus soen, d'Joy-Cons, d'Genauegkeet a sou, Nintendo ass och eppes aneschters. Déi mierkt och hei. Hm naja. Ech färte ganz dat et arms e Spill gëtt um Competitive wat mam Pro Controller géint Pro Controller gespillt gëtt, wat also erëm bëssen de Message vun Nintendo verléiert an mat Joy, Gänsefüßchen Joy, Freed, Freed a sou, mat den Joy-Cons net wäert geléngen wahrscheinlech. Sou, ech mengen den Ninjara hat mer vläit och nach eng geronn, ech si mer awer net sécher. Ech kucken eng Kéier, hat ech elo gewiesselt oder net? Et ass natierlech, wann s de och eng Stonn laang oder zwou Stonnen esouguer ophëls. Nee, mir wiesselen. Voilà, mir ginn dat Min-Min eng Kéier huelen. Jo, dee Grizzly huele mer eréischt herno, da weisen ech iech och eng Kéier wierklech aus mat der Leitung, wat dat a sech hat. An do gëtt nach e klengen Info-Eent-Battle hei gemaach. Ech hoffen iech d'Format gefällt dat hei wou ech iech Spill eng Kéier presentéieren. Ob ech et nach oft als Let's Play oder sou maachen denke wahrscheinlech éischter net aus dem einfache Grond ech hätt et um Gaming Café zur Verfügung stellen an um Gaming Café gëtt da villes och fräi gespillt. Ech muss kucken wann et eng Story huet déi mech interesséiert a wou ech mierken se ass kuerz a knapp kann et sinn dat vläit nach e Let's Play eraus kënnt mee Splatoon 2 ass annoncéiert, dat dat och eng Kéier elo kënnt iwwert de Summer. Do maachen ech och nach en zweeten Announcement, Splatoon 1 Remastered kënnt och elo. Voilà, hei gesitt der och, dat mat deenen Items kann e bëssen de Géigner nach méi nerven. Mee Splatoon 1 Remastered, komme fënnef, sechs Folgen, déi am Fong sollten iwwer Video Games LU goen, mee wou ech mech elo dozou entscheet hu se op mengem eegenen Schal ze bréngen, da kann ech e bësse méi kritesch nach mat verschidde Saachen ëmgoen. A wéi der jo wësst, bei Video Games LU leeft momentan op Youtube e bëssen eppes. Et gëtt eppes aneschters probéiert an do ass de Format vun Let's Plays soe mol ganz fein fehl am Platz ne. Voilà elo krut ech och nach eng op den Deckel an dann geet dat hei sou virun an ech hénne ko. Also meng Min Min huet mir och bësse méi sympathesch wéi d'Ribbon Girl gefall. Dir mierkt wierklech wéi ech spillen och. Ech ginn ëmmer ënner den zwee den zwee Joy-Cons mat Géigner sichen an jo esou ass dat. Domadder hu mer mat him et och gemeeschtert. An ech hoffen iech de Format gefällt och sou datt ech all Charakter eng Kéier weisen. Natierlech wäerten d'Leit et och probéieren. Voilà lo huele mer nach de gudden Helix. Deen ass mir nach och nei um sympatheschste. Mee wou ech mech nach ëmmer froen wat huet Nintendo do erëm gefëmmt fir esou ee Charakter eranzebréngen. A lo spille mer géint den Headlock. Dat ass eppes ganz ganz Interessantes. Genau ewéi d'Twintelle. gouf et dee Charakter also och eréischt an der zweeter, an besser gesot am zweete Weekend vu Global Testfire, Test Punch, Testfire kenne mer vu Splatoon. Dat ass elo ee Computer, dee gesitt elo Level 4, deen huet elo bis zu 6 Waffen do, bis zu 6 Äerm. Level 4 wäerte mer warscheinlech packe mee mir hat, ech hat och. All off kann mar e Level 5, Level 6 gespillt. Deen ass hefteg, also do huet Nintendo och Schwieregkeetsgrad domat erabruecht. Et ass wierklech net evident an dir mierkt eben elo hei wéi et geet, et 3 géint 1. Et ass eben, hien huet do déi 6 Äermercher, et ass holy moly. Do huet een alt erëm eng Vilfalt vun Nintendo déi se mat erabruecht hunn, fannen ech zimmlech gutt alles an jo. Esou gesitt der dat, wéi ech dat probéieren. Natierlech misst een do sech zu dräi ofschwätzen, da wär dat Ganzt kompetitiv och rëm méi interessant. An jo, ech hunn, huet mir wierklech gefall. Also déi zweet, ech war iwwerrascht, wëll Splatoon hat esou absolut näischt gemaach mat Changementer iwwer déi zwee Deeg. An hei haten se zwee Weekender genotzt, fir zwee verschidde Saachen eranzebauen. Natierlech den normale Standard. Ech dann dat Kampf och war dran mee ech all Respekt déi Teile dat se sou global test punch gemaach hunn och wann vill Leit vun Tel extrem negativ agestallt waren mee ech bleiwen dobäi um Gaming Café oder soss op Lan Events wäert Arms säi Succès hunn wëll en als Fighting Game vläit och méi d'Casuals Leit dann uschwätzt wann et eben sou ass dann ass et eben sou mee ech weess net wéivill Joer laang gëtt et schon Tekken? Also mol dat Laanscht. Voilà, dee Blat noch da gepackt. An da si mer geschwënn um Enn ukomm vun eisem Video hei. Mir hunn nach 3 Minutten, mengen ech. Jo, voilà. Da waren ech nach e bëssen aner Saachen, déi et dee Moment ginn. An zum Schluss nach wierklech eppes fir de Kapp ze rëselen. Mir geifen eng Ronn Basket spillen. Mengen ech jo, esou ass dat och mam Helix. Wann et giff bessen viru lueden ass, ech hu mer wierklech vläit lo net Méi gemaach, mä dat ass de Basketball jo do konnt, dat heesch ech hunn awer e bëssen Ahnung gehat wat ech do geschnidden hunn. Ech hu bëssen d'Saachen zesummegeschnidde gehat, mee et war net sou evident. Ech hu mer Méi gemaach, mä wann et dann net, et ass awer net sou einfach mam Movie Maker ëmmer dat Ganzt sou am Detail ze maachen. Esou Basket ass och. ganz witzeg, koum och réischt den zweete Weekend do an ech mengen ech erklären et iech net, ech weisen iech et einfach, voilà esou geet Bossfight, dir hutt eben en plus zwee oder plus dräi déi der kënnt kréien, natierlech ass hee e bësse méi ongënschteg well heen do scho gespawnt ass, mee wanns de clever bass, voilà, éischtens ech verkacken dat dote schonn. Voilà, an lo mengen ech packe mer et awer. Wat hei nach witzeg ass, wann s de ronderëm d'Feld do kënns, hues de déi Sprungschanzen, nennen ech et, déi huet der an der Demoversioun gesinn. Do gëss de automatesch an de Curve gehäit, wann s de dovidder kënns oder do widder geknuppt gëss. Voilà, lo mécht hien dat mat mir, gëtt dat de Comeback. Basket geet elo bis 11. Well dann ass d'Partie scho eriwwer. Dofir huet Dokter seng ganz kleng ofwiesslungsräich Manéier voilà mir hu mat 11, zwee bëssen dominant gewonn. Natierlech ka sech do d'Fro stellen, ass dat vläicht onfair wéi hien do gesat gëtt, ob een net soll gläichzäiteg op zwou Plaze sech soll sponnen. Mee bon, se hunn awer eppes probéiert, wierklech vill vill Vielfalt an dem Spill wat ech luewe muss an. Bis elo keng am Amiibus annoncéiert, dat ass och mol eng Kéier gutt, dat se och där Spiller erëm erausbréngen. Maja, mir gi lo nach eng Kéier mam Master Mamie, da weisen ech elo nach zum Schluss, wéi dat ausgesäit, de Volleyball. Ech nennen et Laggyball, Dir wäert elo gesi wisou. An dat ass dann dat Lescht, wat ech Iech elo hei weisen. Ech hoffen, Iech konnt ech e bëssen d'Spill méi no bréngen. Ech hat mäi Spaass an ech wäert et och kafen an wat nach méi wichteg ass, ech wäert iech erëm Gaming Café zur Verfügung stellen, dat der kënnt uspillen an iech är eege Meenung maachen. Et ass vläit dat wichtegst, net ëmmer Meenung copy pasta maachen, mee sech Meenung selwer vun de Spiller maachen. Voilà, hei ass de Leggy Ball. Hoffen ech mol dat et am lokale Modus net sou ausgesäit. Also dat ass wierklech vläit meng Leitung déi do schold ass, mee et ass trotzdem. Wait what? Na kuckt iech dat do un. Duerch d'Netz leckt se sech eng Kéier de Ball. Mee jo. Huet mir net sou gefall wéi et mat de Leiten wierklech an d'Box gaangen ass. Mee jo. Awer erëm e Beweis, nieft Basket, nieft Volleyball, se hunn eng gewësse Vilfalt, eng gewësse Passioun an d'Spill eragehäit. Ech hoffen nëmmen dat Berstadt Arms net eng Eintagsfliege gëtt. Haten der zu Release driwwer geschwat geet an duerno nëmmi vläit. Ech hoffen um Gaming Café for fun. Mee Turnéier wäert ech och kéint hosten, wëll ech bësse mat der Switch nach meng Bedenkzäit brauch. an mol ofwaarde bis dat ganz sech zu entwéckelt mat de fixes ne voilà. du mir gëtt dann äh, ja gëtt eens gut ech menge schloss nächt dann mess wird no kucken an äh, mir gesinn ass dann den 17 juni zu kopplecht rondrem feiten bis dann an ciao ciao